السلام علیکم دوستو سجنو بھراو وسیب واسیو سونا سی آج تیری خدمت اچ شاکر شجا بادی صاحب دی ایک غزل گھن کنے حاضر تھے ہیں سن سو دوستیں نال بھی شیئر کرے سو شاکر صاحب فرمینن سنگھ کے ہے جام شیشے دا ایک پاسے کر کے چا رکھ نال بکاں دے اج تاں بھلا سا کیا جام شیشے دا ہک پاسے کر کے چرکھ نال ٻکاں دے اڄ تاں پلا ساقی آ جام پیندے رہوں ہتھ وی چمدے رہوں ݙوہیں لذتاں ملا کے چکھا ساقی آ جام شیشے دا ہک پاسے کر کے چرکھ نال ٻکاں دے اڄ تاں پلا ساقی آ مستی اینجھی چڑھے اکھ وی کلمہ پڑھے تیݙی صورت وچوں پیا نظر خدا۔ مستی اینجھی چڑھے اکھ وی کلمہ پڑھے تیݙی صورت وچوں پیا نظرے خدا میݙی منت کوں موسی دی منت سمجھ جلوہ کوہ طور والا ݙکھا ساقیا جام شیشے دا ہک پاسے کر کے چا رکھ نال ٻکاں دے اڄ تاں پلا ساقیا۔ جتنی پیواں طلب میݙی اتنی ودھے میݙی تریہہ لہہ ونڄے پر اے سک نہ لہے جتنی پیواں طلب میݙی اتنی ودھے میݙی تریہہ لہہ ونڄے پر اے سک نہ لہے حوض کوثر دے وچ توݨے دھاواں پیا ہووے دل وچ سماں کربلا ساقیا۔ جام شیشے دا ہک پاسے کر کے چرکھ نال بکاں دے اج تاں پلاسا کیا۔ مئے پلاوݨ دا اینجھا کرشمہ ݙکھا توں تے مئے دے وچالے فقط توں رہیں۔ مئے پلاوݨ دا اینجھا کرشمہ ݙکھا توں تے مئے دے وچالے فقط توں رہیں۔

اتے ݙیکھاں تاں لوح و قلم آ ویندے۔ تلے ݙیکھاں تاں تحت الثری پئی ݙیسے اتے ݙیکھاں تاں لوح و قلم آ ویندے۔ کرکے آپریشن اپݨی نگاہ نال توں میݙے باطن دے پردے ہٹا ساکھیا۔ جام شیشے دا ہک پاسے کر کے چا رکھ نال بکاں دے اج تاں پلا ساقی آں۔ عشق دا میکوں اتنا چا بیمار کر جو عیادت کیتے ہر نبی آ ونجے۔ عشق دا میکوں اتنا چا بیمار کر جو عیادت کیتے ہر نبی آ ونجے۔ میݙی کرݨ سفارش علی آ ونڄے آوے پیوݨ دا ݙوݙا مزہ ساقیا جام شیشے دا ہک پاسے کر کے چا رکھ نال ٻکاں دے اڄ تاں پلا ساقیا اڄ تاں اتنی پلا ختم لہو تھی ونڄے میݙی رڳ رڳ دے وچ ہووے مئے دا نظام۔ اڄ تاں اتنی پلا ختم لہو تھی ونڄے میݙی رڳ رڳ دے وچ ہووے مئے دا نظام میکوں ݙیکھن تاں مئے خار پر تھی ونڄن رنگ شاکر تے اینجھا چڑھا ساقیا جام شیشے دا ہک پاسے کر کے چا رکھ نال ٻکاں دے اڄ تاں پلا ساقیا جام پیندے رہوں ہتھ وی چمدے رہوں۔ ݙوہیں لذتاں ملا کے چکھا ساقیا۔ جی سوہݨا سئیں شاکر صاحب دی ایں غزل دی فرمائش کیتی ساݙے چینل تے ہک بھرا ہن سئیں غلام عباس صاحب بھرا غلام عباس تہاݙی فرمائش کوں اساں پورا کر ݙتے دوستاں نال ضرور شیئر کریسو اجازت گھندے ہیں سئیں اللہ پاک تہاکوں سارے وسیب کوں اپݨے حفظ و امان اچ رکھے رب سوہݨے دے حوالے سئیں۔